ndatoshoya kuti murume mukuru anofunga sei zvigaro zvese ndiye chairman ndiye vice chairman ndiye treasure ndiye secretary ndiye rana ndiye besa chikoro chese katoi tianwe kumwe ana asiri vambi handi ndiye apedza kutora zvigaro zvese chikoro chese vambi wamuri kutaura nezvake uyu dai mamusiya muri kuzvinzwa Musiye ari ipapo. Inini chaiye chigaro chandiinacho ichichi chekufambira muzvikoro ndichitora mari. Vamba akazviona kuti I'm suitable.
Eheka muri suitable zvenyu nechigaro chenyu chamuinacho asi vambe ngaasiyewo vamwe vanhu vatorewo zvigaro iye osara kana da osara ari chairman iye osara neuchairman hwake. Handizvo, handizvo wauzwa mukadzi wangu. Inini chaiye uri kundiona kudai izvi. Chief superintendent Dispo Chapeta unomuziva? Eh, wekwekwe ka neni tatareo takadzidza tese mm. kudzidza aitondibvunza uye nizvo anotibvunza mamwe machapta elow mm. tichitombodrafta mamwe ari kuenda kurunogadzirwa mutemo ini wakanditarisa kudai so zvikavhiringika muno mundove muno ipo pachikoro apakanzi pabirwa ndinonza gumba kumba sapoti Ndotino police unoziva yepaSouth Africa ndongoenza
zvikanyatsonetsa
piti yepaAmerica
ifoni chete chiita icho chamuri kutaura ichocho ndo imwe polisi yandinototemba vanototeerera inini saka nyaya muri kubva matitsikatsika navambe handisi kuinzwisisa Zvatonaka kuti kana muine masimba ese iwayo muchagona kunditsigira undipiwewo chigaro one. Pazvigaro zvese zvandiri kutaura izvi zvakabatwa nemurume mune munhu wani izvi handikashaiwo ka one baba vangu muchirema kudai. Hazvichaita manje.
Pamba pano kana ndiine chigaro inini hapfanirwi kuita zviiri pano.
Zviiri sei izvi? Handini ndiye ndangonotorawo chigaro changuwo one. Aiwa. Iye zvaainazvo nekuwanda kwe- kwazvo kwese uku imi mongozezawo nditore changu imi kai. But iye atadzei?
Zvanu munoziva iwo ndikangoisa ko kufona chaiko ipo panapa. Tisipo chapeta anenge asvika. Nhasi kufenana. Chipirisa chenyu chamuda ndiganzira nacho. Icho chehu neighborhood wacho icho chocho cheche. Ah. Hachina kana masimba ese amuri kutaura. Phone call yapinda kuseni mainzwa ndakarara. Eh ndainzwa.
The chief superintendent Dispo Chapeta. Vanga vachindibvunza kati I'm sorry. I'm having breakup breakfast in bed. Eh, yanga yagadzirwa nani breakfast in bed? Newe kamuyoo. Yaigadzira neiko handi hatina ana sugar. Samba ine zvapedza svondo rese tichipisira tea yacho. Motoziva kuti tagadzira breakfast in bed. Vari kuzviziva here kuti mumba macho hamuna sugar? Zvandiri kuda kukuudzai iye zvine zvamuna kana kurokoza muno. ndinongoti kurokoza raita mabhemba chaiwo hamuna paresha maina apa kungoti kungosvika chete ndikakubata uri ngorokoza ane bhemba apinda futi zviriro five years kujeri no remand ndobva newe panapa baba ini handisi kumbonetsikana nazvo ndikuti pamasimba enyu ese iwayo ekuunza magumbakumba ekudzinga makorokoza chinditsigiraiwo chigaro chiuyewo kamba medu ah. ini ndiwanewo kana cheutreasure zvacho but chatadza chiva Vambata ti. Handisi kuti ani chaatadza. Ndiri kuti zvigaro zvamuwandira ari one imi mazeza zviiri chenyu nechangu. Imimi zvamataura ndazvinzwa. Kana Vambe ari kukanganisa ari kuita zvekuba chimirira inini. Ndini ndinozva ndichakuudzai kuti Vambe adai taakuisa umwe munhu. All right.
Yeah. Tadii kupawo baba Gringo. Uh...
Ndoo mbavha manje. Mari inopera. Mm, right. Kana ichipiwa ngaibiwa yasambomupawo tambochinjawo kubva kuna uyu timbopawo uyu.
Nharo dzenyu mai mwana. Ko chiro chatingawa nechekudya.
Ndenda kutongomona kasadza nemadora nekuti shuga yakapera. Kana chimonda handazombokwanisa kuti ndichibike. Oh.
Chega ndikatenderera tenderera ndogona kuya nehuku chaiyo.
Asi kachimira yeye ndiko ngokumonera yekasadza muwane simba rekutenderera tendera. Iyo mari yeuga yacho mune maziwana kupi asi mune dzamuri kupowa bichana navambe. Kuti mm. mumutsigire umba mamusapota kudai cho kumirizika kuti ini ndichaya chigaro chete nemutoro. Imi kaimi. Imi kaimi.
Munetwa muri kupihwa ini. Chiita inzara yabata. Bato.

Ah, sadza kudhara. Ah, ndiri kuda kuyo ndizi ndachikumbirawo kufona kune munhu anoda kufona fona
Kufona. ehe Fu- Kufuna network. ndoda kufu- ndiri kukumbira kana muine foni pane munhu anoda kufonera kumbira foni ndokupaiwo something Phone number zina. mati Phone number zina. Nxa.
Phone number dzakona dzingapi.
Handina kufonera gweshe gweshe. Ndakufona gweshe number dzake ndinadzo. Yeah, ndinadzo.
ino pano inobata okay inobata eh ah chingofona ching